X'inhuma l-affarijiet li li hekk l-iktar taħseb li kienu importanti ta' Manwel Dimech? Milli qrajt s'issa ta' Montebello hekk minn dan nofs ktieb.
Ifhimni, dil-grinta li qed titkellem fuqha Ġifieri ammirevoli li l-enerġija li kellu anke l-fatt li ħin kollu ħa noħroġ ktieb, ħa noħroġ gazzetta, ħa noħroġ gazzetta bit-Taljan, ħa noħroġ gazzetta bl-Ingliż, noħroġ gazzetta kull lingwa, u mbagħad kien jibda ħafna proġetti u jieqaf ma jagħmilhomx, hmm. ħa nibda proġetti oħrajn isbaħ, fimt ġifieri ħin kollu nlaqqa' n-nies, hmm. nallem in-nies, Ngħin lil ommi, by the way, għax kien jgħin lil ommu da bil-flus imbagħad meta beda jaqla l-flus. Eh, b'mod leċitu, għax by the way dan dejjem għala l-flus sakemm daħal il-ħabs bis-serq. Mhux hekk. Tajjeb u mbagħad għal daqshekk ħanibdel ħajti u ħanuża l-erf tiegħi ġi dik sabiħa u eh, ammirevoli. Issa dan ma kellux kif qegħdin ngħidu tfulija sura ta' nies imma arax power, eh? Ġifieri għalhekk nammirah. Ġifieri ħaddieħor kif qed tgħid inti, jekk ġenerazzjoni twellet lill-oħra u nibqgħu għaddejjin f'din il-katina interminabbli, ma dan qal le, ħanwaqqaf, ħanibdel ħajti u ħanibdel in-nazzjon. Il-ħolma. Tajjeb. U ħan ikkonvinċi ta' madwari li rridu mmexxu aħna l-pajjiżna u rridu nużaw il-lingwa Maltija biex nedukaw ruħna. Saħansitra kien jemmen li kull suġġett għandek titalmu bil-Malti. Diqqas wasalna li aħna 2024, anzi, sejrin naħa l-oħra. Ehm, anke l-lingwi l-oħrajn tal-limon bil-Malti. Għax u fil-fatt ehm, kien hemm xi studenti tiegħu kbar ta' adulti kienu jgħidu miegħu rnexxilna nitalmu il-lingwi kif nikdbu it-Taljan u l-Ingliż u xi lingwi oħrajn. Qed tifhem għax kien jallimhomna jispjega bil-Malti kif għandek tagħmel l-affarijiet. Ġifieri kien dal-moħħ miftuħ avangard ħafna, biex ma ngħidlekx avant-garde iktar minn 2024, fimt moħħu kien qed jiġri. Imma ovvjament meta tkun daqshekk daqshekk moħħ kbir ħassib minn ma jifmekx kif sab Kristu wara kollox u spiċċa fuq is-salib u Manuel Dimmek spiċċa fuq is-salib. U mod ieħor. Mod ieħor. Xi ħaġa li qed nesplora naqra fuq dimek. Hija din l-idea li f'xi punt fil-karriera ta' Mintoff, Mintoff jittimbraħ soċjalist il da. U llum tħaddidna naqra dwar di. U għalkemm naħseb li kellu xi ħsibijiet li jistgħu jappartjenu għax-xellug, ma naħsibx li l-idea ta' Manwel Dimech kienu interament tax-xellug. U naħseb dik iktar u iktar nara li hija bravura li li hu kellu din il-kapaċità li minkejja, għax dak kien jaqra ħafna, li minkejja li speċa hu kien jgħarbel ħafna ħafna ideoloġiji differenti u possibilitajiet differenti u sistemi politiċi differenti, xorta kellu din il-kapaċità li l-politika tiegħu tkun fuq spettru. Bħalma konna qed ngħidu pereżempju l-idea tan-nazzjon bħalma bdejna fuq il-messenger. Mhm. Biex ħajja dik hija idea tal-lemin. Illu meta titkellem fuq patriottiżmu, nazzjonaliżmu, da biex ix-xelluk jibda jiġi naqra għaniżi. U tifhimhom għax mbagħad fit-20th century dak wassal għal ġingoiżmu, għan-naziżmu, għal faxxiżmu, affarijiet hekk. Għax jiena nemmen li too much of anything. Ekku, l-estrem. L-eċċess. Li huwa interessanti wkoll fuq u li li rajt sejt li mktib kont qed nara. Imma wieħed mill-iktar ħassieba spiex ta' li influenzah kien John Stuart Mill Ma nafx intix famil djari ta' ma' xogħol ta' John Stuart Mill. Issemma fil-ktieb fil-fatt. U jissemma fil-ktieb.
Jidir li.
Eh, u John Stuart Mill l-iktar xogħol eh, l-iktar xogħol li huwa famuż ta' John eh, Stuart Mill huwa mill-kitba On Liberty minn għalija. Li On Liberty kienet l-iktar Ebda biex John Stuart Mill kien a classic liberal Sewwa, mhux liberali kif nifhmuh illum il-ġurnata ma' dawk li kienu ħaduha li ħarġu mill-Whigs jisfidaw ir-re u hekk. U on liberty ħafna minnha spiċċat fis-sisien ta' dak l-Amerikani jsejħu libertarianism. Sewwa, fejn inti trid tkun attent ħafna kemm tagħti qawwa lill-istat għax l-istat jista' jikber b'tali mod illi jgħattan l-individwu. Ġifieri Stuart Mill kien jagħti ħafna iktar lill-individwu milli l-kollettiv. Li hija, again, idea li hija pjuttost meqjusa tal-lemin milli tax-xellug, imma mbagħad ovvjament kellu din il-kilba kbira, din is-sejħa kbira biex jgħin lill-vulnerabbli. Ġifieri Huwa huwa ħafna iktar idjosinkratiku, imma ovvjament Mintoff f'dak iż-żmien kien jaqbel u jgħid dak soċjalist, u speċa bqajna b'din l-idea. Jidhirli huwa għamillu l-monument hu kien. Jidhirli Mintoff. Jista' jkun. Jekk minn għalija qrajta xi mkien. Jista' jkun probabbli kien jidentifika ħafna miegħu Mintoff. Mhux hekk, mhux hekk.
Dik hija l-verità.
Apparti li kultant inħoss li l-idea il-kelma soċjaliżmu ma nużawhiex sew. Fis-sens soċjaliżmu hija sistema ekonomika fejn inti tagħti kemm jista' jkun riżorsi u flus lill-Istat biex imbagħad l-Istat jassenja kif irid hu. Tipo fiż-żmien Manuel Dimech l-Istat kien alla f'għajnejh korrott mawx. Mela tlaqna?